Islanders, jekk tridu tieħdu lejka, u it's u fan tridu tmorru hi. All right, ta' me, ah.
Ma tantx all right, sek terminator qed nistajlek. Qed fih.
Ġifier meta tajt you have a think, hemm relationship jew le? Isa għadha mhijiex uffiċjali ma tħossi sa dik it-tension.
Kif aħna la Island nilqawkom għal ġim oħra ta' la Island. Dal-programm għal Kemm forsi qed tarawh l-ewwel darba, dan naqbdu il-programm Love Island u noqogħdu nitku biha la volja li ġiet dak tajjeb. X'qed tagħmel san? Nħabber remot.
Remot għandek xi drone? Neh, xi drone. Kjala, għanżu, għala, għala. Dodi kbira, eh? U minn hawn nixtieq li niġbed l-attenzjoni l-produzzjoni ta' Love Island biex dil-kamera jidan ġewwa daqsxejn, għarafti. Mela dawn is-sodod kollha. Imbagħad meta niġu fuq tas-sufan hemmhekk ma jidher xejn. Jiġifieri Islanders, jekk tridu tieħdu lejka, u is-sufan tidu tmorru hi. Edward, how are you? I'm pissed off, man. Fuq xiex, fuq xiex. U għax qed jaqbdu miegħi, jien I had a thing, man. Tint I had a thing ma nistax nifhimha. I had a thing.
Missa fehmi li nitkellmu fuq iktar tajt, fehmni ftit. Jien I had a thing, u mbagħad I met another girl. Imma ma kellna xejn, so I went for it, oh. Mela qlibtiela.
Le, man, tgħidlix li qlibtiela, bro, there's a big difference. I had a thing. Eh, it's in my core li ma neqlibilix, tgħid mhux se mmur neqlibiela. Fimt, eh. fimt, tinkeċ, tinkeċ. Mm, għajnek kif inhi, għajnek kif inhi. All right, amen. Ah. Ma tantx għarrajt, sek Terminator qed nistajlek. Qed fih.
I had a thing. Xi ġifieri I had a thing, kien għandi 40. Issa anzjan. Ma nafx jiġifieri jkollok relazzjoni jew ma jkollokx, u għalhekk ħajkonna inmissu maż-żgħażagħ ħa naraw x'jgħidulna di tat-ting. Meta jgħidu we have a ting? Iż-żgħażagħ, we have a ting. Iva. Frik mhux relationship, tkun relationship, tkun X'jiġifieri? We have a tail.
Ting, ting. We have a ting, we have a ting. Tkun hemm tip ta' affezzjoni lejn xi ħadd ieħor. Eh, mhux bil-fors. Mhux ikollhom xi ħaġa. Ma tipo relazzjoni. Ikun hemm xi ħaġa żejra. Tipo, femri.
Bewsa? Nimmaġna jena hemm xi ħaġa xi spark jew xi ħaġa. Ġifier meta tajt you have a think, hemm relationship jew le. Qisha għadha mhijiex uffiċjali, ma tħoss qisha dik it-tension. Ejja ngħidu li jiena u inti hemm ting bejnietna. Nista' immur u nsib tfajl oħra? Jew tan-nejk? Mela ħa tan-nejk jien. When you have the ting, you have the ting with her only. Yeah. But then if, if it stops, you can go and kiss whoever you want. Yeah. Thank you for being so clear. Thank you.
Oh, Zaza. Love Island?
Yes. I see. All right.
Love Island Turkish Maltese who explained the thing to us. Thank you. If I had known I would have dressed a bit better. No, you're cool. What's your name? Berjan.
Berjan, thank you. U minn hawnhekk nixtiequ nfakkurkom ibqgħu segwuna għax tistgħu tirbħu 20 ewro voucher grazzi għal JB Stores. U di that thing qed nibqgħu naħsbu fuqha u taf x'l-aħjar li nagħmlu. Nintervistaw waħda lil Jade illi kienet fil-villa ħalli nsiru nafu naqra iktar X'inhu jiġri, what's that thing kif jgħidu?
Insellmulek Jade. Welcome.
Kif int?
All right, like you know. Isma, kellek iċ-ċans f'dawn il-jiem insegwi dak li kien qed jiġri fil-lavajna. Ta' fuq fuq.
Ija, ta' fuq. Ħarġuni, naqżajra. Ta' fuq fuq, u ma ma rajtomx kollha. Mandi idea. Safej wasalt, pal episodju.
Le, kolla, kolla rajtom, ma mux kollox, kollox.
Il-highlight.
Il-highlight, per eżempju, meta jistem ismi.
Għandek il-CTR LF biex tġi fajn, u tibda tfitter. Isma, nistan nibdew minn ħagġa, din il-bicċa xogħol ta' ting, femminna naqra xinti. Mela, meta jkollok ting, basically, ikun tkun tarfa xaħat. Imma ma jkunx hemm il-label ta' relationship. Jiġifieri da jekk irid jimmur ma' xi ħadd ieħor jew jieħor f'xi ħadd ieħor, mhux jista', jista' ma jgħidlekx. Jiġifieri jekk jiena mmur fuq il-mara le, that's my now it has nothing. Le, imma inti ikolli l-liċenzja.
Għandek iċ-ċurkett.
Le, ma tistax jekk ikollok iċ-ċurkett. Da eżempju tibda toħroġ ma' xi ħadd ġdid, taf kif? Ġdid ta' pereżempju sena.
Bittin. Mux hekk għax ikun hawn min qatt ma jkun irid jagħmel define. Ġieli qlibt minn thing għal relationship imbagħad? Normalment ma jmorrux.
Jekk tkun thing tibda mnejka tibda mnejka. Normalment ma ssir.
Issa, inti kont jew ma kontx toħroġ ma' Edward?
Iva. Iva! Kellna thing.
Kelkom thing.
Ġifieri hu seta' jagħmel li jrid.
Isfoga. Ara, aħna dejjem għadna. Irrametti kif jgħidu.
Aħna dejjem għadna jien u Edward meta nkunu ħan nitaqgħu ma' xi ħadd, ħan nitkellmu bejnietna. Sa daqat ma qalli. Ġifieri fotta. Eżatt, għamilna naqa' żmien naqa' fighting, u mbagħad xi nerġajna tkellimna qalli din, insomma. Issa jien u Edward għamilna sena U fuqhom joħorġu flimkien. Fuqhom kemm jiġi fuqhom? Fuq sena u xarejn, naf. 14 months. 14 months, 14 months. U għatma uh, kena il-definition, imma mbagħad ġiħajt li li darba fimġat u kien it-tin għamari Ek kienu ting oħra. Eh, mela. Għalissa mela, kollok żewġ tings. Eh, inti ma konx naf jien m'għandix ħin qasal waħda minn. Taf xini? Stranger Things. Isma' għan saqsik fisem il-popolazzjoni kollha. Aħna narawh l-episodju, ma eżatt eżatt x'kien hemm bejnietkom, ma nistgħux nifhmu. U aħna speċjalment ta' 40 plus l-anzjani. L-ignoranti, għal l-ignoranti. Eh. Allora ħanorik naqra slides preparajthom issa. Madonna.
Biex tgħid li jekk di għamiltuhiex inti u Edward jew le, tajjeb? Mela di għamiltuha. Hemm ġew?
Le, mhux hemm ġew. Le, fit-ting, fit-ting. Fit-ting, iwa.
Fit-ting. Dik missu għal fuq ta' Discovery hemm il-nota. Xi ħaġa bħal di ġieli għamiltu. Dik fit-ting. Eħe, eħe.

Eh ifhem hu tkun taf li hemm ġew hemmhekk nafu li balla drama balla gossip. Imma intom tkunu tafu għad li qegħdin hemm ġew. Imma nkun naf eżempju jekk jiena jekk int qed ikollok conversation ma' dan. Waqt li jien qed ikolli conversation ma' xi ħadd ieħor ma nkunx naf u mbagħad narawhom fuq it-television eżatt. U mbagħad tarahom fuq it-television tgħid ara dik għamlet hekk u tgħid.
Issa kieku kellek tgħidli min nies kemm ġew l-agħar huma n-nisa jew l-irġiel?

Nistidnukom tkunu magħna għada fl-istess ħin fuq stradalili.com. Fl-€20 voucher grazzi għal JB li tridu tagħmlu huwa stennew l-isponsor tal-JBJ u warah ktibnilkom xi ħaġa. Fil-kummenti hawn isfel iktbu x'inhi dik il-kelma jew ix-xi ħaġa insomma. JBJ. JBJ. JBJ.